Dabara hazır.
Dälde ýurt daşynda gürrüň etmän onda ýurduň içinde gürrüň etseňem bolar hazir bu hemme zady prezident bilip bilenova. Ony halk üçin bara ýolagda onsoňam ýurt daşynda işleýänlerem bara gazanyp çyk gidenok yzyna bollydyr dabul hojalygy bäş ýedi ýyllap gazanman näme onýaly türkmenistanda
Seret gowy soragda baky. Seret eger bilmeýän bolsa ine prezident bilmeýän bolsa men şoňa öňem maslahat berip gelýän. Şeý internet diýip bir zat bar Türkmenistanda. Indi şol prezidentiň köşgünde hasam gowy işleýär. Etraplarda obalarda işlänok ýöne prezidentiň köşgünde hasam gowy işleýär. Şoň üçin şoňa elindäki iPhone açygada meň kanalymy görmegi ýa bolmasa başga TikTokda. Baky bilen gepleşeýinmi? Ine şunyalak nemeler bar, ine şunya wideolar bar, ine şunya bagtsyz gyzjagazlar bar. Hä, ine şulary görmegi men haýyş edýän şoňa, şo prezidente. Nemesi ýok bolsa. Ýekeje mul baky näme täzeden ulaşandyk ki biz. Aha.
Seň gireňe näçe boldy bajym? Men bir ýyldan bäri bärde. Hä, bir ýyldan. Haçan gitmekçi? E, gitjek nesip bolsa täze ýyla öýe barjak. Näme sebäpden geldiňiz? Aýlanmana geldim. Aýlanmana.
Aý biza näçe günlük basyldy? Bir ýylam bolupsyňyz. Otuz gün.
Hum, näme üçin gitmediň yzyňa? Iý, gezeýin görmedik ýerlem bar. Hä, şeýlemi, düşündim.
Düşündim, gaty gowy düşündim men saňa. Baky, sen eşidenem dälsiň, ýöne şu Gurbanguly Berdimuhamedowyň özem aýdýar. Biz diýýär, bolup duran kynçylyklary bilýäs diýýär. Ýöne, seret, Baky, bolup duran kynçylyklary bilýäs diýýär. Ýöne diýýär, o kynçylyklar bize bagly däl, biz onuň üçin hiç zat edip bilemzok diýýär. Gurbanguly Berdimuhamedow aýtýar. Ynanmasaň men saňa nemesinem subutnamasynam görkezeýin häzir. Akmyrat bulara ýetişindirip bolmaz. Men Ýok ýörite.
ýetişindirip bolmaz ella gara halk bilen şony prezident bilen aňlaşma ýapyp gortgy bermeli neme ýurda bolman ýurdyň daşynda ýaryň ýamanda otursaň ýaryň aňyrda otursaň bolmaz ol. Nähili işläp ýörsüň? Sen gelmäge bilen hasyny işläp ýörsüň. Ýoldaşym bilen bile geldimdä ha. Ýöne on ýalak erbet hal ýagdaýym ýa erbet güne düşüp gelemokda welin edil onal derejede ýoga dogrymy? Bäş jarmak bir däl bajym. Seň durmuşyň gowy bolup biler belki. Biziňem durmuşy da şükür hemme adamyzamma. Hemme adamam ýetik iki maşynym bar, dört sany jaýym bar Hudaýa müň şükür. On üç ýyl bärem Türkde gezip ýörün. Ýöne din, çagaň söýgüsi, ene mähri, hojalygyň, ýan ýoldaşyň, Muny ýaşam biler. Gelene bir ýyl bolupdyr, men geleme on üç ýyl boldy. Muny ýaşam biler. Dogry, menem şo diýjek bolýanym şol ýagny her kim öz hojalygyna ýetejegini gazanyp gidenok diýjek boldumla. Baky gidenok.
Sebäbi o ýerde ilki maşyn alýar, bir bäş ýyl işleýär. Ýene bäş ýyl işleýär, jaý salýar. Ýene bäş ýyl işleýär, mal ýatak salýar, on bäş ýyl boldumy? Ýene bäş ýyl işleýär-de bir sany towuk ferma salýar. Garaz, Bir pula öwrenýäda bular o ene neme çagany ene atasyny ondan maskalasyny umumy maskalasyny ýatdan çykarýa dogan garyndaşyny ýatdan çykarýa bular pul pul diýip bara biziň milletimiziň ahlagy üýtgedi hemme zady pula satdylar umuman hemme
Aýalagonjygym bir ýyl boldy gelemize ýoldaşym bilen geldim diýýäňä indi näme üçin bir ýyllap gezip bilmediň doýmadyňmy gezmekden.
Ýoga gezmekden doýmadym dälde meň şu özüm
Doglan gün edip otyr şu çagajyk ejesi ine şu öňündäki torty ugradypdyr türkden ondan soň ýene muňa kompýuter ugradypdyr soň maşyn ugradypdyr garaz ýöne şu çaga bagtly däl. Bagtly däl. Seret onsaň biziň diýmek biziň milletimiz şu çagany pul bilen bagtly edermikam diýip pikir edýä indi. Sebäbi pikir üýtgedi, aň düşünje üýtgedi. Hemme zat pul bilen çözüp bolýa diýip pikir edýä. Näçe çagaň bar Mähreme baky? Üç çagam bar. Allah bagyşlasyn. Ýoldaşyň näme iş etýä? Sag bol.
Türkmenistanda gaz edarada.

Iň soňky derejä Hudaýym ýetirmesin. Çagajyklar ýetişer, iliň geýýäni geýesi geler, iliň iýýäni iýesi geler, iliň okuny okasy geler, iliň münen maşyny münesi geler. Menem erkek heleý bolup, dört sany doganym öýlendirdim. Üstüne öý tutdum.
Baramda öz doganymyny tanamadym, öz doganym çagalaryny. Ýok, seret bak, gaýtdy, satsa. Biz öz Türkmenistanymyzda şeý problemalary çözüp bilmeli, şeý ýaşap işläp bilmeli esasy zat. Ýöne biz şony edip bilemzok. Gynanýan ýer, gynanylýan ýer. Şony biz çözmek isleýäris.

Hawa sawa maňa işläp bir bajem sen nägile bolupmy. Ýagşy ýaňky gelin çykdymaý.
Men bara indi şu taýda üçünji ýylda diňläň doganlar bajylar üçünji ýylda men gaýdamda çagam emýätde emýänje çagamy goýup ile zar etmejek bolup geldim aglap aglap ik gözüm kör boldy şu günem operasiýadan çykdym. Gözüm operasiýa etdirdim, aglamak bir kör bolsun, boldy, ynanmarsyňyz. Diňe çagalçyklygmy küýsäp, galan zat hakda gürrüňem etjekler. Ine şu adam bir gözüm nakleýkeli otyr, gözüm operasiýa etdirdim, şu gün çykdym ganydan. Wah, wah, wah, saňa döneýin, wah. Ýaňky heleý wah bir ýanymda o saçyndan tutup süýräýesim gelýär. Boş üç, bir ýyllap bärde üç çagasyny gezip, taşlap nädip gezip, keýp edip, ynjalyp ýatyp-turup bilýärkä, o nähili ejekä? Şu diňläp oturan bolsa bir gelsin-de şol. Nädip bir ýyllap dynç alyp gezibilýär üç sany garagöz çagajygyny. Men şolary ile-zar etjekkä bolup, boýunjyklaryny bükmejek bolup, bir garny aç, bir goly-ýeňi ýyrtyk gezdirmejek bolup, mährine zar bolup şu taýlarda kösenip ýabany ýatyp ýörüs. Haýsy birimiziň dokuzymyz düzüw bolup şu taýy gelýäs, aýdaýyň. Aýdyň siz. Men häzir üstümde öýüm bolup, aýagymyň aşagynda maşyna geçdim. Ýöne aýda maňa üç müň manat, dört müň manat girdeýji girip, çagajyklarymyň iýjegini, geýjegini alyp, zada zar etmesem, etmejegime gözüm ýetse, ol-a türke gelmezken şu hatlara bakyp, polýa-da girjek däl. Bajym. Öňcülükle ço öňcülükle geçmiş bolsun Alla ýardam etsin. Demire Demire jan gelip asmana galanda aýallar şerap içip ata münenini ahyr zaman gelsegler muny biz görüp ýörüs şu wagt içinde biz. Wah ýaňky men üç çagamy taşlap bir ýyl bäri dynç alýan diýdiw biz onda öläýmeli biza adam däl ekenik onda şolaň ile mätäç etmejek bolup çörek pulyny halal gazanjak bolup mährine zar bolduk mährine Bajy, men geleme on üç ýyl boldy. Üç doganymy öýlendirdim. Dörtüsini öý tutdum. Maşynam mündürdim. Öz Türkmenistana baranymda doganymyň çagalaryny tanamok. Gujaklaýarlar, ullakan-ullakan sakally zatlar. Tanamok. Jigim agzybirgem aýtýa, eje diýýä. Agşam seni düýşümde gördüm diýýä welin, ynanaý-da, ýerlerde ýatyp-ýatyp aglasym gelýä. Eje, agşam seni düýşümde gördüm. Bir eje üçin.

Hasan, Banisada şular ýaly gürläp bolýamy? Ynanar ýaly däl-ä, şu gün Banisadan çykyp öýe geldim, kwartirama. Gelneje, siz nirde?
Sag bol,
Türkiýede men. Görmek bolany, hatda ekerandanam uzak tutmaly gözümi, ýöne ýüregim ýarylyp barýar, ýaňky gelniň diýen zatlaryny neme edip ýüregim ýarylyp bilmän geldim. Ene mähriňe döneýin. Gelneje, nesip bolsa, şu zatlaryň hemmesi gowulyga gidip barýar. Nesip bolsa, her kim Siz ýaly dillener, onsoň hökümetimiz hem şu zatlary çözmek üçin bir çäre görer. Nesip bolsa. Agam gowmy ýagdaýlaň? Giç ýagşy. Gowy gowy hudaýa şükür giç ýagşy hoş geldiň. Gowy nirde agam siz nirde? Men türkiýede.
Haa.
Agam şuny görmän dur görmän oturan adam ýok da türk, gazak, orus bar ýeri görüp otyr da bilýäňmi agam? Ýa.
Ýok türke orta orta türke seň ýagdaýyň gyzykly däl şu ýüz kyrk üç adamyň hemmesem türkmen biziň dilimize hmm. diňe bizden başga düşünýän adam ýok. Ýok düşünýän adam ýokdur am ýöne diýjek bolýan nam bi derek neme bolýala şu wa gülýala parahatçylyk am ýurdumyza. Parahat bolsa sen parahat asmanda ýaşa ber bize seň ertekiň gerek däl. Parahat bolsa parahat asmanda. Azan jillap iller
Doganlar. Diýýän zadyna seredä ine şunýaly adamlar öz derdini aýdyp aglap otyr. Sen sen masgara eden birinji öz prezidentiňa halkyny şeýdip aglady oturyp. Howwa bu bir sur adamyň nemesine gargynjyna galyp oturan adamlar gelip bize akyl berýär hop bir sur adamyň gargynjyna galyp otyr. Indi äkelse äkitjekmi olar. Näme maşyna mindim men, menaki diýip. Bir sur adamyň galganjyna galyp gören adamlar nädip şonda akyl ýeter bize. Oglanlar gyzlar siz sag amanca oturyň men kän ekerandan uzagrak turayyn. Alla ýardamyňyz bolsun özüňe seret ýadilla öz özüňe dogtor bolmalysyň başga çärämiz ýok. Ola kör bolmagy gyrada goý şu ýadillerde aýajygyňa tiken batmasyn hiç. Bacym Istanbul niresinde.
Ýok Istanbulda däl men uzakda on sagatlyk hasdamanda. Haýp töwrekde bolsa özüm barjakdym ýanyňa. Ýok gülüm men Kastamonda. Şu gün Ankaradan çyk gaýtdym. Bannisadan çykdym şu gün.
Alla dostun bolsun inşallah. Amin hemmejamiziň Allajan her kimiň ýürejigne görä gowy günler göreliň Allajan hiç kimiň aýajygyna da diýseňizem.

Ýöne men diňe ýaňky gelniň aýdanyna men çydabilmedim. On iki million aýlyk alyp, Türkde bir ýyl bäri dynç alýan diýýä. Onda bärde bir türk äri bardyr-da, ikinji äri. Bolmasa, hiç kim dynç alyp bilmeýä. Dynç alyp bilýäniňiz barmy? Ýüz altmyş adamdan seslenäýiň. Hawa.
Ýarym adam diýdi, ýarym adam. Ýarym adam. Şu ýurt başynda gezip duranlaryň hemmesi ýarym adam.
Oň daşyndanam şu taýda ýabanjylar diýýä, gelmişekler diýýä, şo gepler nähili agyr degýä bize bilýäňizmi? Bize ýabanjy diýýä, her zat diýýäler. Ýaman agyr degýä. Çekip çydar ýaly däl. Şol Türkiýäniň prezidenti hiç zat diýenok. Şu taýda näçe millet yzarlapdy bizi masgara etmäni. Seniň prezidentiň masgara etdi-ä bizi. Hatyny çykarmaýjak bolup az saklajak bolupjyk. Salam aleýkum. Wizasyny etde. Salam aleýkum Dad iş jagşan näme. Waleýkim salam hoş geldiň.
Men çykdym onda millet sag amanca oturyň. Sag boluň sag boluň bes gurun gelneje umytdan düşmäň nesip bolsa düzeler umytda boluň öz. Abdylla sen türkdemi jigim. Türkde. Istanbuldamy. Ýok Istanbulda däl gelneje. Men liçkaňa ýazaryn Annecigiň. Bolýa bolýa.
Bor sag boluň. Bor sag boluň Allah şypa bersin. Amin hemmämize.
Ýaňky ýurdumyz asuda parahat diýen oglana seslenmek islýarymda şurdan. Dogry ýurdumyz parahat asuda uruş ýok zat ýok ýöne bir şu ýerde eje bolanlar düşünerde köpräginde erkek oglanlar bilemok welin Çagalar uzakda, çagalar söýgüsiz, mähirsiz, dogry ýurdumyz arassa, asuda. Ýöne çagalar enesynyň, atasynyň mähirinden egsik. Käbir erkekler aýallary ýok ýanynda, käbir aýallaryň ärleri ýok ýanynda, hojalyklar tam däl, ýagny tam däl diýerkäm, hemme semýa bütin däl-de, Bilemok dogry ýurdumyz arassa ýöne iýmäge çüregimiz ýok dogry ýurdumyz uruşsyz parahat ýöne balinsalara jaglar kesel bolsa mesela alyp gitmäge pullary ýok dogry ýurdumyz uruşsyzdyr zatsyzdyr parahatdyr ýöne çagajyklar okuw eginbaşy gelende ejeler bilýändir ol nähili parahat ýurtlygyny onuň üçin özüňizem başgalaram kandyrmaga çalyşmaň. Sagbol ýurdum arassa parahat eýwalkum Waleýkim selam eý ýaýlar. Bir minut ýurdumyz araz oba uruşsyz arassa asuda parahat diýibem bara biziň çajyklamyzyň göz ýaşyna galmaly däldir Allajan Bäş ýyl bolandan soň Türkiýä geldigime bir dilegim bar, bir duam bar-da, şu çagajyklaryň, eneleriň döken gözýaşyny, inşallah kim dökdürýän bolsa, inşallah bin kat jebany bersin Allahyň öňünde. Hakym zerre kadar helal dil. Meniň çagalarymyň haky zerre kadar helal dil. Näme düşünseňiz düşünäýiň indi. Bilýäňiz dämi, haýsyňyzyň soragyňyz bolsa-da meniň ýanyma geliň, ýüreýe düşdüňiz asuda arassa diýip bara. Çagalaryňyz bar-a, çagalaryňyz. Sizsiz, mähirsiz, söýgüsiz, baralgyna tutulyp, red-bula tutulyp, köçelerde entäp ýörler-eý, mal baranlar. Sögmäýin, sögmäýin diýsem bara, ýaman gaharym geldi-dä häzir bara. Arassa asuda asmanyňyz bar, pasport. O pasaportyňyz bir bilet almaga, samolýoda binmekden başga nämä ýaraýa-da? Hakym zerre kadar helal dil. Meniň şu bäş ýyldan bäri çajyklarymyň mährisiz daşary ýurtda sürünýän bolsam Allajana onuň öňünde Allahyň huzurynda jebabyny bersinler inşallah. O kadar diyorum. Hangiňiziň lafyňyz barsa geliň ýanyma jebap berjämin soragyňyz bar bolsa. Ýüreýe düşdüňiz Asuda arassa asmanym bar. Onym öýle biri bunym beýle. Ýa hemmäňizem bir barýa syy ep siz o zaman. Tamammy. Ýüreýmede düşdüňiz eýbäý. Gorkak. Sögmeýin diýsem mana. Bizler näme götü näme götümiz kalkandan gelip işläp ýörsün samsyklar asuda arassa iýmäge zadymyza pulumyza näme nämä geldik. Men üç sany çagamy goýup geljekmaý şu ýere. Hawa. Hoş öz hoşuma geldim, oýnamaga geldim, düşünäýmelä şu zatlarsyz. E tamam, käbiri mallar aýtýada, ýo bular jelepçilik, e jelepçiligem bir ýyl ediler, iki ýyl ediler, gidiler, pul gazanylar, gidiler ýani. Hawa. Bu derejedämi bir mal bolmaňaý. Beh, ýürege düşäýdiňizde ýöne. Bilen bilen gepiňiz jelepçilige gitdiňiz. Jelepçilik etjek bolsam öz ýurdumdada berýäňiz şo puly. Dogry dälmi? Jelepçilik etjek bolsam şu ýerde bar bokumy iýjek bolup pul berip edip gaýtýaňyz baýa pully oturýan türkiýä gelmegime gerek ýok. Meni zorlap getirenok hiç kim. Meni çagalarma bir zat aýdaýynmy? Meni çagalaryma snikers alyp bilmedigim üçin, özümi enelik ene ýalşy taýt etmedigim üçin geldim şu ýere. Düşündiňmi? Çagalaryň, sen belki Ramil ene dälsiň, belki ata dälsiň, çagaň ýokdur. Öz çagaň isledigini alyp berip bilmäňde, edip berip bilmäňde nähili duýgy ýaşadygyňy gör, soňra meniň ýanyma gel bu soraglaň. Duýduňmy? Ýürege düşdüňiz ýöne hemmäňiz akyl sypatlaýdyňyzla ýöne. Birinji bilen-ä barada ozüňi beýdip bara ýamanlap oturmak gerekkä. Türkmenistanda meň özüm şu.
Da eger nahuýa senem türkmenistan bolsa otur onda näme bar ýaz aşakda otur da sögmäýin diýen. Türkmenistan gowy bolsa git türkmenistanda ýaşa ber. Leýla o çaga maňa seret o çaga çaga telewizorda görer hemsaýada görer iýesi geler ýurduňy ýamanlap däl ýurdumy ýamanlamok o çaga isledigi bolýa sen çagaňa bir gezek alyp bermersiň iki gezek alyp bermersiň da. Snickers iýmelimi diýen. Näme iýmeli dälmi biziň çaglarymyzyň nirsi kem başga çaglardan. Iýmeli dälmi olar islän zadyny. Ýi şu gelýänler bara şi bize biziň ýagdaýymyza düşünmejek bolup bize bir bäş manat pul bermejek bolup Bize bir kömek etmejek bolup her dürli bahanalar gözleýä o olar. Tapaý meni Yslam tapaý. Mana maňa ýaz men saňa nomberim berjek tapaý meni näme edibilýäň o iki linýaň aňarsynda oturyp bara ýazma maňa näme edibilýäň eliňden gelen nämäň bar iş eliňden eliňden bişeý gelýosa ýurduňy düzelt düşündiňmi Sag. Indem idi natri bukw ine bu kadar saňa konuşýorym da ýüregime düşäýdiňizde ýöne haçandan bäri garap otyryn ýazaryn nomerimi bet. Nomer
Ýok Yslam nomer gerekmi maňa.
Berjek şo nomberimi nämemi nirini biljekdä nirini biljek. Nomer.
Ogmadylla. Gorksaň mara, gorksaň şam şerefsiz. Gorksaň şerefsizim. Ilk önje Allah kuly ne iste ne o. Be.
Yslam sen rahat ol bize seniň ýaşaýşyň seniň nemäň seň çöregiňe dawa edemzok biz biz öz çöregimizi talap edýäs özümize şo ýerde iş aýlyk berilmegini talap edýäs. Düşündün mi? Pul berjekdirler oba nomerim ýazjak pul berjekmi? Gaýrat ediň şu çaga çoglara bir baryp ýanynda oturaýyn her aý bir her aý siňiz bir ýüz elli ýüz dollar beriň menem oturaýyn gömülip çaglamyň ýanynda hezil edeýin. Türkmenistanda obalarda hojalyklarda on manat bäş manat çykmaýan hojalyklar bar Yslam.
Ýüzüm Eşdeň- bara. Arkadaşlar ýüzüm doksan näçe adamym bar şu ýüzüm açylsa bar ýüzümi açyk görkezjek size şu ýüzümden bir zat tapsaňyz tapaýyň ýa şu açyk görkezje şu ýüzümi görseňiz içiňiz rahatlajak bolsa şu o, ýü- näme açylsyn men bu açylýan bolsun müň adam bolan sen Eee, ýüzümi açyk nähili görkezje haram eee, adamlar nähilek bir doksan dümdüz adamym bar doksan adamym bar bolanok açylanok
Nähili, seret Jony, nähili haramzada adamlar-a, bize bir şol aýlyk bermejek bolup, bize bir şol iş tapyp bermejek bolup, her dürli bahanalar, her dürli töhmetler biziň üstümize atýalar-ow. E, prosta Abdylla aga, bilýäňizmi, bular özi gorkak aga, bilýäňizmi, adamlar pikirini aýtýar, gorkýarlar, hä, ýurdumyz belki, bu ilkide bular, bilýäňizmi, E bir ministriň bir nämäniň aňarsynda oturan adamlar bileňiz näme aňa haram pul gelip iýip janyny gynamaýan adamlar bular onuň üçin gorkýarlar ki hä bular biziň ekmegimizi elimizden alarlar diýip. Biziň hakymyzy iýip öwrendiler indi hakymyzy iýsine bermeýs wah. Ýazyň nomerimi arkaýyn boluň nomer geregiňiz nomer bolsun nomer dahuýa bererin men sizlere nomer näme edebiljeksiňizda. Biziň hakymyzy iýip öwrendiňiz indi indi şony yzyna bermek kyn düşýär dogry dämi. Aýnan. Ýok içinde iýip içdiler-de. Özleri iýdi.
Aýnan özleri iýip öwrendi. Tek iýip öwrendiler. Emmesi o nemeden galy oturarlar. Indi bulara gyn gelýär. Hawa. Ýok siz düzediň. Türkmenistany düzediň. Baý ýer ediň. Onsoň size öňküden hem köp pul berer, geler we soň bizem öz hakymyzy alarys. Siz öňküden hem köp baýarsyňyz.
Leýla näme diýjek bolsaň diý sen Aýarsan hemmäňizem okaýan hemmäňizede jogap berjek Yslam puluňy bir ýerleriňe sok düşünýäňmi meň pulum özüme ýetýä halal zähmet etýän düşünýäň dämi
Hawa ýöne bir bir isledigim zat çagalarymyň ýanynda şu ýerde men aýlygymy hiç ýerde aýdamok müň dollar arty çalyşym ýzin işleýän müň dollar arty çalyşym ýzin Şu laýlygymy Türkmenistanda alybilsem şora geljek däl men. Şu laýlygymy maňa Türkmenistanda berseler maňa gerek däl. Hawa.
Dogry dogry.
Bersinler maňa müň dollary, oturaýyn men çalam ýanda. Düýn düýn biri ýa dä iki ýüz elli dollaram berseler razy men şu ýerde müň alýan diýä ýöne iki ýüz elli berselerim razy şu ýerde işlejek. Yslam, inan ki, men hlet zawodda-da işledim. Inan ki, pagta-da ýygdym. Inan ki, zadam alyp satdym. Işdanam tikip satdym. Mata-da edip satdym. Öýüme sudy iberip, tamam öýümde satdym. Öýüme sudy, prkrory iberip, maňa hemsaýalar ýamanlyk edip, öýdäki magazyny ýapdyrtdylar. Bilýäňizmi? Bolmasa menem geljekdä şu ýere. Sizler meniň ne ýaşadygymy bilmiýoňyz ki o ýerde oturyp walk walk walk walk walk walkyldyýosyňyz. Men geljämmi? Gelmeýjäm. Men gelmek islämok. Men şo çaglarym ýanynda oturmak isleýän. Düşünýäňizmi? Bäş million tapyp bilemýok. Wallahy bäş million tapyp bilemýok. Pagta ýygmaly, pagtada-da çürrek gelýäň, çagalaň kim sadikden aljak, gaýneneň ýok, gaýnataň ýok, eneň ýok, ataň ýok. Şol ýaly düzgünler dokumenti dokumentler. E dokument açmak üçin näçe puluň gerek seniň? Pulsuz haýsy dokumenti açyp berýolarda mesela?
Dogry. E, ondan bäri bolýarsyňyz, ýok, onam tapyp bolýar. E, tapyp bolsa menem oturjak-a şu ýerde müň dollar tapyp bilsem. Kimiň hoşuna gidýär şu çagalarymy goýup, daşary ýurtda gulçulyk etmäň? Meň-ä hoşuma gidenok, arkadaşlar. Iş etýän yzyndanam gep eşitýän. Ine, siz şuňa göwnüňi, a, aýal doganyma göwnüňiz ýetýän däldir-da, ine, men tapyp bilemok şol maly müň dollarlyk aýlyk. Men şu ýerde bir bäş ýüz dollar işläp ýörün, ora. Biziň aýal gyzlarymyz bar iň bir naýbaşy aýal gyzlarymyz bar iň bir. Abdulla Abdulla ynanyňki ertir ýedide turýan agşam dokguza çenli o kadar titiz ýerdeyim ki o kadar iş ýapyyorum ki götüm ýer görmüyor da aýyp bolsa oturyp bilmem diňe aýak üstünde görseňiz şu gyz iş edenok dersiňiz Dä, böyle bir insan. Ýöne wara o kadar çalyşýoryn ki, yzyndanam, Aý, şu naharyň ajy ýörde şuny ýan bolup dur diýýär, ana şo wagt, Allajan, menem bir ýurduma gidin-de, düzgünli insan gibi işläýin-de, şu puly aňyrda gazanyn diýýärin. Bular bu ýerde gelýär, warç, warç, warç, warç, warç, warç. Bizlere ýykyp dur, hoşumyza gidip dur, oba. Hä. E bäş ýüz äý bäş ýüz bäş ýüz ugratýaň dogry howa ýetenok diýip jaň etýär Alla bar şöýle Alla bar öýle ine maňa ýeten ýok ýok aýna döwüldi ýok meniň telfonym döwüldi ýok meniň patinkamyň werson ýany boldy Howa diýmek meniň kelläm işlänok diýmek men türkiýede işleýän sizler kellesi işleýänler türkmenistanda oturyberiň onda. Ýaman geroý kän ekeneý non berip sorap ýatyrlar.
Bolýa watandaşlar indi bor neme gelneje senem neme ýatalyň indi men ertir işe gitmeli günde şunýaly öz hakymyzy talap etmäne dowam Şeýtsek, bir günden bir gün öz arzuwlarymyza ýeteris, öz çagalarymyza gowşarys, bagtly ýaşarys. Bolmasa biz bärde ýarym ýaşap ýörüs, ýarym adam biz bärde. Biziň çagamyz aňyrda, ýüregimiz aňyrda, bagtymyz aňyrda, hemme baýlygymyz aňyrda, Türkmenistanda. Biz şo zatlara sag-salamat gowuşmaly. Şonuň üçin biz hökümete ýüzlenmeli. Adam ýaly, bize kömek et, biz gitmek isleýäs diýmeli. Ýogsam olar ukuda gezip ýörler. Olaryň niçigine bizi ýurt daşyndan getirmek islegleri ýok. Olara öte peýda biz biziň şu ýerden ugradýan pulumyza olar hökümeti, halky dolandyryp otyrlar. Ekonomikany dolandyryp otyrlar. Sebäbi biz bärden arassa dollar goýberýäs, olaram ondan her dürli her dürli salgyt alýarlar. Meselem, biz bärden dollar goýberýäs, olar o ýerde biziň dogan-garyndaşymyz şo dollarlara söwdagärden zat satyn alýarlar. Meselem, agaç satyn alýarlar, kerpiç satyn alýarlar, şifr satyn alýarlar. Söwdagäre bir sürü pul berýäs biz, dogry dälmi? Söwdagärem öz gezeginde hökümete pul berýär, salgyt görnüşinde, nalog. Garaz, şeýdip şu ýurt, ýurt daşyndan goýberýän pulumyza olar halky, döwleti dolandyryp otyrlar. Şonuň üçin. Biz indi yzymyza dolanmaly. Indi biz ýeter indi ýurt daşyndan göýeren dollarlarymyz indi ýeter. Indi biz Türkmenistanda işläp ýaşamaly. Biz indi Türkmenistanda şo dollarlary gazanmaly. Abdylla aga ýaýyny alanyňyz üçin köp sag boluň, ýaýynyňyz üçin hem ýene-de sag boluň, şuň ýaly üçin hem Allah razy bolsun, Allah her kesiň ýoluny açyk eýlesin, her kesiň göňlüne gura bersin. Allaha emanet boluň inşallah hadi görüşüris. Sag boluň sag boluň gelip duruň hökman taňry ýalkasyn gaýrat ediň indi şu ýolda yza dönmek ýok öňe Türkmenistanda öz çagalarymyzyň ýanynda ýaşamagy üçin. Ine şu çaga indi Türkiýeden ene-atasy muňa kompýuter ugradypdyr, tort ugradypdyr, maşyn ugradypdyr. Ýöne şonda-da şu gyz bagtly däl. Indi şonuň bagtly däldigine ýüzi gülenok, şunuň doglan güni bolup dur. Ýüzi gülenok ýöne. Ahmet näme etmeli Roşen Printere? Ýok, ýok gerek bir jymy toňuna çil diňläň. Ýüzüne ýüzi gülenok şu çagaň. Sen şuň daşyna altyndan öý dikip berseňem şu çaganyň ýüzi gülenok. Näme üçin? Näme üçin? Ýa-ha biz ýalňyş hereket edýäs. Ýa-da şy gyz kelle süýtgäpdir, ýa biziň kellämiz üýtgäpdir, şy ýaşyk gyzyň kelle süýtgäpdir. Sebäbi biziň düşünjämiz Sen pul gazandyňmy, hökman sen bagtly bolaýmaly. Sen Türkiýede işläp pul gazandyňmy, sen bagtly bolaýmaly. Ýöne şo düşünjä bardyk-da biz indi, häzirki döwürde. Şeýle pikir edýäs. Ölmeli, ýitmeli, ýöne pul gazanmaly. Indi men düşünjämi aýdaýyn agdyrja? Aýt. Men çagalarymyň ene-atasy bilen oýnagaýjak wagty. Hawa.
Men şolar bilen degişip, gülüşip gezäýjek wagtynda, degişmek bilen bir başga, ene-ata terbiýäni berjek wagtym ýanynda bolmajak bolsa, meniň trilýonlap pulum bolanda-da peýdasy ýok maňa.
Berekella. Ol bir.
Ikinjidenem, Özge ýurtda baý bolangan öz ýurdunda gedaý bol diýýär. Bu zatlar biziň hökümadyň arasamsyklygy, hökümadyň halkyna seretmeýänligini aňlatýaşy. Kelle turmuşyň hözirini, hezzetini çagalaryň bilen görmejek bolsaň sen näçe trillionlap pul gazananyň bilen bolanok agam, bolanok. Sen çaganyň mährini çagaň bilen aýlanmakmy, gezmekmi, işden degişip gülüşmekmi, O zatlary pul bilen satyn alyp bolmaýan zat şol. Tä şörde biri boş gürrüň edýäňiz kädä. Hemmesine bir munt jogap beräýiňdä şunuň. Kadyr, bir jyň, ýekeje munt. Heret, sen eger şu eger-de seniňem çagaň Türkmenistanda bolsa, seniň özüň boş. Sen ene-atadam däl sen. Sen pulam gazanyp bileňok sen normalny. Sen bilmedim sen näme. Sen sen bara hiç bir durmuşda hiç bir nämä ýetmediň sen, üstünlige ýetmediň sen. Sebäbi durmuşyň manysy şu çagalar. Köp adam köp adamyň durmuşynyň manysy şu çagalar boldy. Ýöne sen seniň durmuşyň manysy pul boldy. Sen şoňa düşün. Seniň durmuşyň manysy pul. Sen diňe pul üçin ýaşaýaň. Sen o çagaňam hor etdiň. Sen o aýalyňam hor etdiň. Sen o eneň ataňam hor etdiň. Sen bir bigaýrat, binamys haýwana öwrüldiň. Sen düşünýän bolsaň özüň. Sen özüň pula satdyň. Teniňi pula satdyň. Ruhuňy pula satdyň sen. Senden adam bolmaz. Sen diňe şo puluň içine gömülde ýat. Sen çagaňam nämä ber, ýetimler öýüne ber. Aslynda, Abdyş. Biziň halkymyzyň umumy düşünjesi üýtgäp barýar. Ahlagy üýtgäp barýar, medeniýeti üýtgäp barýar. Bular düşünenok. Şol Biri seň ýakaňdan tutup barar, boýnuňdan tutup seni egse, şol derejede egildi gidip otyr bular wara, egildi gidip otyr. A, bütin ömrüňe ýurt daşynda işle diýse-de işläp ýör bular. A, neme, getiren puluňam maňa ber diýse-de bular berjek. Şo derejede pese düşüp gidip otyr-da bular wara, näme et diýseň edip ýör how. A, şolardan on müň dollar pul berjek, ejeň ber diýse ejelerinem berýärler, ho şu aşakdaky ýazýanlar. E indi ol hem bolmagy mumkin.
Salam aleýkum oglanlar gowy maňa ötme gowy çyk magdym gowy mä dostum gowy çyk mä. Gowy gowy hudaýa şükür özüň näle. E seret gelen ýazýanlar diňe aşgabat sastawdyr. Ýokerim da law aşgabat sastawdyr. Millet parazlyk etmän. Şo millet parazlyk edip ýazýalar da şolar. Ýo men asla millet parazlyk edemok.

Minnetdora, Aşgabatdan aňsat aňsat diňe welaýatdan garşy çykarýandyra. Şeýle ediň. Eý dogan kim lan? Salowmaleýkimler. Salowmaleýkimler. Iki minut gürläýinle gezek berýäýiň ä. Hany menem bir jam bir zat gürlejek çykjak gitjek. Bolýa gürle. Abdulla ejeke bir jam men bara göze geçen gezek Abdulla sen Döwlet bir zat bir zat diýip gelýärdiň näme sen? Adyňa üýtgetipdirsiň. Men seniň üçin bara seniň üçin men ine ştada men hiç kimden gorkamok. Ýöne prosta seniň üçin meň öýümdäkile Gara dele çagyryldy. Seniň üçin. Imindi seniň üçin. Maňa çagyryldy. Ba ejem kakam hemmesi üçin. Imindi seniň üçin. Sen ýöne ba sen öz ýaşap gaýdan ýeriňe näme üçin eýle boldy, beýle boldy, özüňa birinjiden baryp bileňok, ikinjidenem huýp bileňok sen. Huýp bileňok sen. Ýa Allah. Seredin.
Meniň üçin sen tutup assalar, ýenenem gynanman. Yo aýdaryn ine adalatsyzlyk bar ýurt. Haky ýok hökümediň aý seni pylany üçin seni asýan ýa seni pylany üçin milisiýa äkidýän ýa seni pylany üçin pylany edýän näme haky barow sen hökümet sen sora sen ýo ilki bilenä sen ýalan sözleýäň sene egerde şo hökümet meniň üçin sen bir zat etmeli bolsa

He, Mumbai, gaýrat et, söz görmesene. Näme? Umuman, biz bar-a, bagtly däl, diýjek bolýanym. Biz bar-a, tapsym bar-a, şu bäş manat diýip, öz çagalarymyzyň gelejeginem unutdyk, şu çagalarymyzyň bagtynam unutdyk. He, Talyp News, hoş geldiň, salawmaleýkim, gowumy ýagdaýlar? Waleýkim Essalam, nähili Abdylla, gowumy agam, ýagşymy ýagdaýlaň? Gowy, Hudaýa şükür, elbetde, gowy.
Allah kuwwat bersin agam, jan edýän agam, görýän, gaýdýan.

Ýazyp bilýärler näme üçin ýüzin görkezmeýoklar ertir bir gün bir zat bolsa üýtgeşme bolsa şunup halk bularyň ýakasyny tutmaz ýalar bular bigaýrat binamys bular sag boluň hemmämiz arkadagyňyzam gerek ýaly başyňyza ýapyň arkadagy serdaryňyzy sapar oraz türkmenbaşy dirikäde sizler serdarymyz biz biziň ömrümizden al öz ömrüňi al diýip zat diýip şeýdip diýip dileýän adamlar şu gün gurbangula şony diýerler ertir gurbanguly gider başga bir ýerler şoňada şeý ederler bular hemişe bardy şoň üçin hem bular ýaly patkalinlere zat etmäň görüşmeli soňa çenli inşallah ruhumyz bedende taşlan soňa çenli görüşmeli.
Sawol talyp. Neme watandaşlar biz bar-a şi öz çagalarymyz bagtly etjek bolup ýurt daşynda işleýäs. Indi umuman ýurtdan nädip gaýdanyňyza boýnuňyza alaňzok. Bolýar. Ýöne häzirki wagtda siz şu öz çagalaryňyzy bagtly etjek bolup ýurda dollar baryny ugradýaňyz. Hem olara telefonda jaň etip, jaň edip terbiýe berjek bolýaňyz. Ýöne ol o zatlaryň hiç biri işe ýaramaýar, siz olaryň ýanynda bolmasaňyz. Siz olara terbiýe-de berip bilmeýäňiz, siz olara bagtam berip bilmeýäňiz. Olaryň ulalanda nähili adam boljagam belli däl. Onsoň ol galyberse köp köp nemede, köp bölekde Çaganyň daş-töweregindäki adamlar çagany terbiýeleýär, meselem, mugallym terbiýeleýär, meselem, şonuň klasdaşy terbiýeleýär, meselem, dosty terbiýeleýär. Garaz, şonuň töweregindäki adamlar çagany terbiýeleýär. Olaram garyp adamlar. Şol ýaly umuman biziň bara çagamyz terbiýesiz ösýär. Çagamyzy ana şo ýurduň içinde bäş manada zar bolup ýören garyp halkymyz Çagaňyz terbiýeleýär. Siz bärden näçe millionlap dollar ugrady beriň, ýöne million dollaryň peýdasy ýok. Ony çagany şo ýanyndaky adamlar terbiýe. Şo çagany söýüp terbiýelemeli. Söýüp, oglum, ony et, oglum, muny et, akylly bol oglum, ýanynda bolup, ýakynynda bolup, ine, şuny ýalňyş edipsiň oglum, ýöne indiki gezek gaýtalama oglum, gyzym, şeýdip söýüp terbiýelemeli. Ol telefonda gürlän gürrüň, gury gepiň seň oňa

Hoş bolduk. Ýaňy şorda biri ýazypdyr da näme Türkmenistanyň işogyny sen biri zorlap iberdibi näme. Maňa diýýä maňa diýýä.
Kowdularmy diýýä dändi. Bizi kowmaga gerek ýok şo ýerde bara pul bolsa iş bolsa çagalarymyzyň ýanynda durmaga wazmožnosymyz bolsa bara hiç kimem şo ýere bara aňyrsy bärsi turup gelenok men size aýdaýyn. Ol samsyk ýaly aşakdan, Seni zordan iberdilermi? Bizi goşa ata-babalardan gorkuzdylar. Gara bajy,
şo ýaňky samsyk doluňa ördümi diýýär, sözüňem kesdim. Özi ölmagana şükür etsin. Klýoşik mezarlygy bar. Türkmençe adyna ýetim öwlüýasyny dakdylar. Şu taýda müňlerçe sany türkmenler öldi. Gunça ýaly gyzlarymyz ýatyr, gunça ýaly goçjygyt erkeklerimiz ýatyr. Hemme ýurtda balnoýam bar dogry aýtýaň kurtor kurtoý pare hemme ýurtda balnoýam bar ýoksuzlygam bar ýöne bir zat aýdaýynmy türkiýede gije işlejek diýseň gije iş bar gündiz işlejek diýseň gündiz iş bar bizde ol ýok eger şol meselä gije fabrikde işlejek men gündiz çagamyň ýanynda boljak diýseň gije fabrikde işläp bolýar bir zat dogry düzgün düşüniň oglanlar gyzlar o ýazýaňyza samyrdaýaňyz eliňize näme gelse ýazýaňyza samsyk ýaly ýazmaň şol iş Gije işläsimiz ese mesele fabriklerde iş bolsa, pulsuz işe giribilsek we düzgünli işläbilsek, bizlerem şu ýere başga bir zadyň peşinde gelmedik. Samsyk ýaly gürleýäňiz. Gije-gündiz ýüzümi açaryn adam sanym ýetenok seret, gorkan ýerim ýok hiç, eger-eger gorkan hem tek Allah Tagaladan gorkýan. Duýduňmy? Tek Allah Tagaladan gorkýan, ýüzümi açaýyn-açmaýyn. Bulara jogap berme bular bara mal ýöne sadaja özlerini beslemägelenler. Ýüzümi görseňem, niremi görseňem şo bir adam süzýär meni. Ýöne men dogry zady aýtmaga geldim. Ýok, seni zordan iberdiler. Zordan bolmany, gelmesek, gelmesek çagalarymyza. Jelepçilige geldiňiz diýýär. Meni hökümediň işgärleri yzarlaýar, watandaşlar ine serediň meni. Bir sürü maňa satýar ýarylar. Hökümediň işini taşlap gelenler barmy? Ýok hiç kimesine ýok diýip ony gaharly gelipdim meni. Ýok, watandaşlar.
Haa. Serediň. Umuman, ine şu wagt gördüňiz. Siz indi bäş ýyllap, on ýyllap ýurt daşynda işlediňiz. Pul ugratdyňyz. Ýöne siz çagaňyzy, özüňizi bagtly edip bilmediňiz. Indi bir üýtgedip göreliň. Üýtgedip, bir Türkmenistanda ýaşap, çagalarymyzy bagtly etjek bolup göreliň. Şonuň ýollaryny oýlap tapalyň. Ine, hökümete ýüzlenip göreliň. Bir ýa bolmasa bir baýa haýyş edip göreliň. Umumy alşa Türkmenistanda ýaşap işlemegiň ugruny ýoluny tapalyň. Ol biz bara şol öýmüzdekileri şu çagalarymyzy, aýalymyzy, ärimizi ýatlamajak bolup öz aklymyzy başga zatlara berdik. Narkotige berdik, çilime berdik, ýa araga berdik, ýa bolmasa ýene bir zada berdik. Şu sebäbi öýmüzdekileri göresimiz gelýä, gidesimiz gelýä ýanyna. Biz başga ýollary urup gidip barýasog. Biz başga ýerik gidip barýas. Nirä gidip barýamyz belli däl. Biz ahlakdanam zat galmady bizde, ýüregimizem galmady, doň ýürek bolduk sebäbi çagamyzyň göz ýaşyny rahat görüp bilýäs. Ine ýaňky gördüňiz suraty gördüňiz. Ýok ahlagy bar adam, ýüregi bar adam şony görüp durup bilmez. Aglar, gider, eder, aç ölmeli bolsa şo ýerde aç öler-de şo ýerde şoň ýanynda bolar. Ýekeje soragym bar. Hiç kime Moskwa diýdin ahal. Sen hiç kime Moskwa diýdin ahal. Şu Muhammet Aliniň diýene bir soragym bar da, şu doganjygyň özi nirde we özünden näçe çagasy bar? Diýmek Muhammet Ali sen aýalyň suratyny goýupsyňda diýmek seniň hoşuňa gidýo diňe çagalaryňdan uzak bolmak. Hä Türkmenistanda iş kän bolsa sen näme üçin geldiň bäri? Saňa bir soragym. Türkmenistanda iş kän madam iş köp çagalarymyzy bakyp biler sen näme üçin geldiň bäri? Hä sen Aşgabatda. Aşgabat. Aşgabatda högün aýtdym men. Geçenki nemede programmada Aşgabatda oturýaňyz Lebap Daşoguz Balkan Marynyň ýagdaýyny bilmeýäňiz o ýerde samyr samyr samyrdaýaňyz diýip. Bir günjük Lebap däl Daşoguzda. Şoda agzyny dolduryp gürleýäňiz şoňa-da jogap ber daýy. Ýaşap görüň. Düşündiňizmi? Hä?

Diýmek, ene men pikir edýän çagalardyr siziň durmuşyňyzyň manysy. Ýöne şo çagalary siz pul bilen bagtly edip bileňzok. Şonuň üçin siz näme etmeli bolsa etmeli, şo çagalaň ýanyna gitmeli, şo çagalaň ýanynda ýaşap işläp gezmeli. Şonuň üçin ýaltaçylyk etmäň, ýaltaçylyk etmäň, gorkaklyk etmäň. Indi berk durup göreşeliň, berk durup.

Sen maňa näme diýseň, sen gelip meň üstüme tyssaňam, o zatdan saňa peýda ýok. Saňa peýda ýok. Sen çagaňy al, git, sen çagaňa git, çagaň ýanyna git-ow. Peýdasy ýok, maňa sögeniň peýdasy ýok, sen git çagaň ýanyna. Sen ene-ataň ýanyna git, sen aýalyň ýanyna git, äriň ýanyna git.

Ýokardaky oturan düýbi päk niýetli däl. Päk niýetli däl bolandygy üçin aşakdakylaram şoňa görä. Hiç biriniň niýeti päk däl. Bir halkym üçin bir zat edeýin, Türkmenistan üçin bir zat edeýin, ol ýaly niýet ýok bularda. Diňe öz jübüsini işleýärler. Her dürli edip. Öňküde ýer titremede ýedi türkmen ölenine şu ölüleri Türkmenistana äkip goýaryn diýip bir türkmenogon tiktokda aglaýardy. Bir ölüni goýberjek bolsaň näçe müň dollar gerek Türkmenistana?

Gaýdyp geçip çykyp gitjek.
Wepasy bolmadyk eý pany dünýe. Wepasy bolmadyk eý pany dünýe. Sen gör bizi näçe türkmenden dyn aýyrdyň. Jepasy bolmadyk eý kapyr dünýe. Jan köýerim söýgüsden dyn aýyrdyň. Ýaňy ýetdi ýaşyňyz on nokkuza kyrk dokuz. Açylmady pegluňsyz gunçasy. Sepi seýran boldy ýat ýellerde ýüpek parçasy. Al ýaşyl öwsüp toýuma geljek türkmenden dyn aýyrdyň. Ak sepder endiren, dagy dünýä iňiren, Balam diýip, hüwdi bilen diňdiren, Käbäm diýen bajyramdan aýyrdym. Ekläp, saklap, gazanjyna iýdiren, Balam diýip, söýgütlerine söýdüren, Balalarym üçin gül ömrün ýat ýurlarda köýdüren, Kyblamyz diýen goç ýigitlerime sizden aýrylyp. Şum ajal sizi bizden gaňryp alanda, Türkmen ojagma nazar salanda, Mähribanlarymyz zaryn-zaryn aglap galanda, Jigerbendi türkmenemden aýyrdyň. Bu dünýeden doýan barmy adamzat? Ýalaňaç dünýä gelip ýalaňaç gidýänler bi bar. Kimseler gidip otyr baky tümlüge, kimseler gelip otyr ýalançy dünýä. Türkmen aga telpegiň gögöziňar sen. Muhammediň nesli biz nazarkylar sen. Beýik Biribaryň hakdyr nazarym Alla penasyna aman saklasyn. Bütin mähriban türkmen halkym hemmejäňize Alla ýardam etsin. Biziň başymyzdan geçeni Alla biler Alla dostuňyz bolsun bul ýaşan bize. Taňyrýalkasyn Gul Mellejek Taňyrýalkasyn
Taňyrýalkasyn. Sagbolun Allah razy bolsun bagryňyza ýüregiňize saglyk. Aw. Sag boluň köp köp.
Her kim indi bir bilini berk guşap şu şu zatlara garşy birazjyk bir ýuwaş ýuwaşdan ädim ädimden çaga meselem ýöräp başlanda ýykylyp sürşüp ulalyp ulalýada şeýdip bizem şeýdip birazajyk ulalmana ulalmana başlamaly şeý Luna men düşünmedim başlamaly.
Şu mesele bile göreşmäne başlasak men ýüzde ýüz bilýän ýüzde ýüz bilýän öz bähbidimize bir zatlar üýtgedip bileris. Nesip bolsa Alla ýolunda bolarys.
Ikinji mutka derim sen. Biz ýöne durman göreşmeli. Durman göreşmeli. Iň bolmanda, iň bolmanda ine talyp dostumyz şu Afrikadaky, onsoň başga döwletlerdäki garyplara kömek edýär şul oglan. Indi guramaçylykly kömek edýär-dä, indi başgalar bilen. Serediň watandaşlar, şolara kömek diýip bir bir sürü pullar ugradylýar, zat edilýär, kamera alynýar, şo ýerleriň ýagdaýy. Iň bolmanda biz şondanam mahrum. Şon ýaly bize kömek edýänem ýok. Şon ýaly, şon ýaly bize kömek edýänem ýok. Şon ýaly söýgi adaty klip kamera-da düşürenoklar-ow. Bizi kamera düşürmegem gahar, gadagan. Ýa suratymyzy alyp ýurt daşyna ugratmagam gadagan. Bizi şo derejede hem dünýäden uzaklaşdyrdylar, hem garyplaşdyrdylar. Ine talyp ine gözli şaýat häzir şo Türkmenistana ugrady ýa-da ine maňa şi şun ýaly şo ýeriniň ýagdaýyny surat alyp wideo alyp düşürip ugrat diýse hiç kim edibilmez şony. Her kim gorkar. Aý menem şo ýere baranda Abdylla aga menem şo ýere baranda Ballinsanam surata düşürdim aeroportunam surata düşürdim hemmenam surata düşürip wideo düşürdim.

heläk ederler. Dogry dämi? Meselem aeroporta gelip, evet aeroporta gelip elimden telefon aljak bolup görjek bolýar. Men aýtdym meniň bu. Waý men barama şeý etdiler-de.
Ejem gelýände aljak diýip aldyrmadylar. Hawa men bu diýdim özel zadym men muny saňa görkezemem diýdim. Ýa telefony elimden aljak bolýar bilýäňizmi? Näme düşürdiň hany näme etdiň? Ýöne men bolnisada her gün ertir irden altyda turup adamlaryň rezil reswa oçur näçe sagat oçura durup hiç ýerlere oçur ýetmän yzyna gitýän bolnoýlary. Kys kardeşler oglan kardeşler hemmeňize Bilesler men şu gün ýaýyna girdim hemmeňize rehmet aýdaman. Uje hemmeňizem sesiňizi berip başladyňyz. Bizler bir özümiz bolmadygymyzy bildik. Hemmeňize rehmet. Hemmeňize. Sag sag ol. Inanyň arki bizlere şu ýerde ýazyp oturanlar. Çuňňur şäherine getsezem aýra bolýa. Oba. Bizlere şu ýerde söwüp ýazyp oturanlar kimler bilemsiler? Nirde ýalak bolup, kör bolup ýaşap ýürgenler. Soňam mysal üçin ýa ýegençisi ýa garyndaşlarynyň biri ýokarda oturanlardan.

Bajym biziň ganymyzdan halal gany biziň ganymyzdan halal zähmet namysly şerefli gan akýa biz türkmen nesli biz oguz handan geldik biz muny gelen ýerimiz unutmaly däl şoň üçin şu taýdak gelin gyzlar ine köpüsini okap otyr öz türkmen gelin gyzlarymyz ýazýa iň mäkisi ýekeje mun sagat sekizden agşam sekize çen çagaň näme iýdi näme içdi nide näme edip ýör bilýäňizmi muny. Bilemzok bilsem barada. Biz rus döwründe gelmedik, ýabanjy ülkede kimse bizeniň ene atamyz çykmady. Nimçe rus döwründe çykmady? Hajy bize çykyş üçin iki bijansyz gaýry Hawa.
Günde suw joklap ýatýas günde. Näme ene bolar men düşünemok. Hawa. Mysal üçin gördäkileriň doň gardaşy ölse olar narda kalmak iň soňky ýol jurana ugraty bilmidi. Ördäkiler perzentleri börde ölse ýa agaýnisy ýa bir zady ölse olar gömi bilmidi nemesini Mezaryny göri bilmidi. Soňra doga men okzady many on iki ýyl, Geňeje, on iki ýyl Trabzonda işledim, on iki ýyl, on üç ýyla garar, on iki ýyl men Gara deňizde işledim. Türkmenlemem görmedim. Istanbula geldim-de diýdim, Kilýoskyň dagyna äkidaýiň meni diýdim. Ýetenler öýi diýip at goýup durlar. Bardym, türkmenleň ýatandan ýaňa ýer ýok. Hiç birisi meň garyndaşymdyr, ýöne doganymyň ganymy damarymyz bir hemmämiziň. Ýüregim ýaryly görüp. Ýer ýok goýmana. Halkymyzy goýmana ýer ýok. Bir adam ölse, näçe müň dollar bilen göýbermeli bolýas biz. Muny kim jogap bermeli? Aňyrdan gaýtmaga öýüňi satyp gaýdýaň, maşyn atyp gaýdýaň, altyn satyp gaýdýaň gaýtma akaňa. Ondan-mundan pul gedaýlap. Ýa öküňi atyp gaýdýaň. Gitmäňem problem, gelmäňem problem. Madam problemy bolýa, ýoly aç, arkaýyn işläli.
Hawa-da, ony boş ýer bolany kolanam kolanam diýsin. Ine, şol adamda dolajak bolan adam diýsin. Hiç bir memleketde ýekeje muny kesmäň. Hiç bir memleketde bar, öl-öl alýan adamlar. Her ýurtda-da bardyr ölsin ýyglaýa. Ärdoganyň Alla müňki razy bolsun. Ol bolmasa näýlek boljakdy? Ölenlerimiz.
Solar hak etmedimi? Kendi ýurdunda ýatmak hak etmedimi? Geçen defa biri ýazmyş, ýaban jürkede ölenler şehitdir dep. O zaman hemmemiz şehit bolup öleli. Men bir aýdaýyn watandaş öleme gyýanamokmy häzir janym alsyn Allah tagalla ýüne iki sanjak çagama nebsim agyrýa olar näme eder bäş gurş bagmyz olar näme eder olar näme iýip näme içmeli haýsy haçan türkmenistanda göt süpürip ýa bärde göt süpürip çagalaňa bäş manat ugratjak öz baýlygymyz öz zenginligimiz ýetegä bize hemme adymyz ýetegä bize. Doýana doýup otary gaty alyp paýlap ýör. Dollar paýlap ýör, gaty alyp paýlap ýör, doýana doýup ýör. Çörek tapmaýanam onda munda biriň gapysyny düpürip ýör. Arkadag şäher gurup ýör olar. O iň soňky neme iň soňky maşynlary münüp iň soňky jaýlarda. Tiktokda göreňzokmy?
Edesim gelende tuşan ýaly biz. Metro gurup ýör. Jadykorlar mähirsiz, söýgüsiz ketdel otyrda, iň ýaman ýeri şol. Talam ýoňja hiç zat isledir. Gitsek, okasak diýädir, haýsy bir okuwa girsek diýýär. Indi bolsa her kim ýetişip, türkmen aýdip gidip okar diýip düşünýär ýumrukýan çagalar. Her kes daşary ýurda çykmaň, biz hiç kim okaýyn, men bir ýurduma meme getirin, hemme daşary ýurda çykyp. Indi bir pagta ýasap alýardyk biz bäş manada-da gyz. Bilimsiz adamlar daşaryk, daşaryk ýurt daşyna çykybam ýene kösenip ýörler. Sebäbi ýurt daşyna çykansoňam bilimsiz bolsaň, näli hap işlerde işlemeli bolýaňda. Röwşen menem Olmutçykdan çyk gaýtdym.
Gaýyn gelmeden çykan işgärler bar.
Birlik gelin gelemde. Indi häzir on üç ýyl boldy. Ene görsek ene ýadymyza düşýä. Mazara zar bolduk. Ata görsek ata, çaga görsek ýüregimiz ynjaýa. Ene ene ene mähri biz ene. Erkeklere-de nefsi many, türkmen goç ýigitler size döneýin. Size geljek türkmen bolmaz. Ýöne Ýür arkaňyza daş daşap ekmek para gazanýaňyz. Aýal maşgala bolup biz ýüregimize daş daşap ekmek para gazanýas. Hakykat.
Ine meniň iki tane Abdullah beş beş muntyr meniň iki tane karyndaşym men bilen gepleşmeýdi. Näme üçin? Men her kesiň hak hukugyny sorap oturpman. Onuň üçin ikisem men bilen gepleşmeýdi. Aramasyn jany sag bolsunlar. Biri doktor Birem käte ýerde işläp gelen. A nemçin şu ýaşa gelip ikisem işli otura. Altmyş ýaşyndan geçen adam şu Türkiýä gelip biriniň enesine kal otura. A salam bermesinler. Salam bermesinler. Janlary sag bolsun hemmejiginiňem. Men bir aýtjak şu taýdaky ýaýnlap oturanlara dälde inem ýazýanlara aýtjak. Şu daşary ýurtlar Polşa, Amerika, Russiýa, Türkiýä şu daşary ýurtlardan päşmak barmasa Türkmenistanda işläp päşmak gazanyp şondan ogul örüp gyz çykanyp maşyn münüp gurjak ýaýyp oturan adam barmy ha biriňi ýüzlensene maňa. Ýok ýok. Aýdyň hany. Aý Neme aýdýar Merýem apa. Hawa. Şonuň üçin Gepleşseler gepleşsin, gepleşmeseler umrumda hem dil. Men emma ölenime kadar hak hukumy sürmem. Bu meniň hakym. Her bir Türkmenistanyň hakky. Her bir Türkmenistanyň hakky bu. Sag bol jigim bagty.
Berekella. Aý uruş ýok diýibem bar uruş ýok diýip ýazýada bir bir uruş ýok diýibem ýöne goýun ýaly kellämizi sallabam gezip bolmaz aý bir zat gözümizde tamam uruş ýok çok şükür alhamdullah uruş ýok ýöne uruş ýok diýibem goýunmyzys Uruş ýok diýip siz bagtsyz bolduňyz. Uruş ýok diýip siz Maraş jellagynda narkotika berdiňiz. Jan doganlar, eý hakykatdanda, hakykatdan tanşlarym bardyda, maryly ýaş ýaş oglanlarda çekiýo, hepsi çekiýo, niýe çekiýolar ýa, özlemi bar enesini, atasyny, doganyny, garyndaşyny, çagalarmyş, aňarda perişan bärde perişanda.

Tölanok diýip suwa gazapdyr. Menem gulçulyk edýän, menem gulçulyk edýän, ýöne şol problemadan çykmaly indi biz. Çykmaly, ýeter indi. Biz nirä barmaly bolsa ýüz tutmaly-da gitmeli, çykmaly. Buýruň. Bajym gelemizde başda tämizlik edip gidemizde elimde bez berenlerine gözümden akan ýaş ondamok. Gowy edip süpüriş taýyn diýlen gürrüňler. Kim üçin?
Menä kyrk ýaşym dolup höwünem agladym Kadyryň lafyňyzy bölýärmda. Kyrk ýaşym dolup höwünem agladymda. Elime telefon aldym çagalar ýaramazlyk eden öýde öýdäki adamlar jaň etdiden şolarla gepleşjek diýip git ýok telefonda gepleşme işiň bitir soň gepleş diýdi. Men höwünem agladym. Ýa maňa eý gelen ýok şu zat men meniň bar ýurdumda men şu ýerdäki tapyp oturan puluň üç ýüz dollaryny tapyp bilsemem men gelip çagalaryň ýanynda oljak. He. Halal zähmet hemme halal bolubersin. Ýöne seniň çagaň göz ýaşynyň ýanynda şol haram. Sen çagaňa halal iýdiriber. Ýöne sen oňa halal bagt bereňok, halal gülki bereňok, halal mähir bereňok, ene mähriň bereňok sen oňa halal. Ýöne sen halal pul beriber oňa. Ýöne sen halal mähir bereňok sen gyzyňa. Olar senden narazy.

Menä getirip bilemok hiç zadam. Iki müňden üç müňden hiç zat getirip bilemok. Menä pula pul diýen zat ýok. Ýene bilelik aýtsana şu adamlara näme ýitirýärler näme gazanýarlar. Hormatly adamlar jaýyňyz malyňyz mülküňiz hemme zat Meni hoşuma gitdi şu mähri.
Gymmatly iň gymmatly zadyňyzy ýitirýäňiz. Çagalaryňyz eliňizden söýgi mähir ýokda. Çagajyk barýaňyz meselä käbiriňiz gitmedik sizleriň bilýän barýaňyz menen çagalaryňyz eliňizden aýrylmaýar. Meniň çagalaryma Abdylla aga näme bişirip bereýin diýip soraýanda Ene diňe makaron gowrup ber tolka sen bişir diýo bilýäňizmi seniň eliňden istiyoruz nahar diýo öýdäki gyz meniňem çaglyga seretýän gyz barda diýo ki ýok onuň hiç zady gerek däl makaron gowur ýöne sen et diýýä bilýäňizmi çaglar o derejede Efendim Bajym boş ber diýýä özüň göwün ýetse gelersiň a gyz neme görüntüli jaň edip sogan dogradymmy tamadyny guýdymmy gowurdyňmy ýakdyňmy hawa ýaşan biler.
Hawa.
Şoň şoň şo ça üç sany çaga-da şo çagalar gelýär welin, hemmesi gujaňda ýatmaga çalyşýar. Onunjy klasusy, on birinji klasusy ýaşyň önemi ýok. Şo ýerde iki aý bolandan soň iki aý gujaňda ýatýar şo çagalar. Hiç ýere dibiňden aýrylmaýarlar-da. O kadar saňa zar, o kadar seniň sevgiňe zar, o kadar saňa zar. Gyzym diýýär ki, gitme, ene, gitme, gerek däl, hiç zadyň gerek däl. Meýli şu ýerde nan, du, diňe nan iýeli, ýöne git. A, emma onuň gelinem kepdeleri diňe nan bilen oturjak adam-da, olar gylyşdy, Türkiýeden o barýar, bu barýar. Güzel güzel giyinýolar oňa alyşdylar o ýerde ony edip bolanok o ýerde ony men bärdäki işlämde o ýerde giydirlemok hiç çagany çagajyklarym bir ýere gitsin diýdim o kadar her ýerde özüme göwnüm ýetýär arkadaşlar arkaýyn boluň o kadar özüme göwnüm ýetýär ki ynanamazsyňyz. Adamyň durşundan belli äheňinden bellidir. Ynanamazsyňyz tek men öňde Allah bar diňe Allahdan gorkaryn kulundan gorkmaryn eger ne geljekse Allahdan gelsin-de men siziň ýaly gorkak däl men çagalar üçin çagalarymyň Ýanda bolmak üçin barýa. Eger şu ölmeli bolsa ölümine kadar. Nädip düşjagaz ýere. Ölmeli bolsa ölümine kadar da. Çünki men çagalarymyň ýanynda bolmak isleýän. Men sizler ýaly bärde öz hoşuma gezip hezil edemok. Men her gije aglap aglap aglap Wah ýatyram özümizde çagalar gynanan ýok. Yzymyzda näme bor. Berekella wah.
Biziň her birimizi men bi şeýle şeýle oturanlar pikir edýändir. Men şu gün birinden gürrüň eşdim da. Indi öz bir tanaýan adamlarym gürrüň berdi. Meni türkmenler görýämişin edil serial gören ýalak. Özem diýýämiş sizler aýby hökümetiň işgäri, aýby näme? Ana öň birisi gitdi indi biem gidýä bunam ýygnarlar öl gider zat diýip şonä gürrüň edýämişler meň arkamdan indi şu görgotyrkalar. Serediň watandaşlar biziň her birimizi ýygnap bilerler her birimizi ýöne. Biz eger birleşmesek edip bilerler şony. Haçan biz agzy bir bolup birleşmesek edip bilerler. Siz biziň barymyz iru giç şu adalatsyz rejimiň zyýanyndan ölers. Her birimiz. Her birimiz sebäbi eýýamdan biziň göreşmek üçin hiç hilek motiwasiýamyz ýok. Sebäbi biz hemme zadymyz berdik. Çagalarymyzyň gelejegini berdik. Ene-atamyzyň Bizi görüp bagtly bolmagy bardy, o bagtam berdik. Hemme umumy bizi bagtly edýän zatlary režime berip otyrys. Hemme zady berip otyrys şolara. Gorkymyza. Hemme zadymyzy elimizden aldylar. Bizden bizden kän zat aldylar. Diýmek indi bir şo öldüräýmek galdy. Onam ederler. Gyssanma.
Abdulla aga şo-da. Serediň eliňdäki hemme zadyň gidensoň öleňde näme, dogrymy? Öleňde näme? Ýerde uje eliň diş zadyň ýok-a seniň.

Trek bar çekseň diýdiň-de şu wan. Trek bar. Geçende öz.
He, geçende öz aýtdy şu näde ýedi, şu näde, şu näde diýdi. Men eşidip otyryn. Ýene gaýdan gepime jogap ber lütfen. Türkmenistanda geroin trek barmy? Sen häzir özüň aýtdyň, agzyňdan çykardyň. E o zaman niýe diýdiň? He, bir diňle, diňle. Geçende Abdullaň özi şu gepi maňa aýtdy. Menem eşitdim-de häzir gaýtaryp özüne aýdyp otyryn. Ha, öylemi? Indi öylemi aprawdaş etýäň? Ýok, sen. Emma sen hemme adama maklum bolsa dogan.

Içijek tiregiň bar bolsa iç, nanyň bar bolsa näme üçin geljek Türkiýä? Otur-da iç, tirekleriňi içip-de. Aferin. Niýe gelýärsiň?
Aferin. Tirekiň ýerinde bolsa oturyber Türkmenistanda. Näme işiň bar? Bäş ýyllap işläpsiň. Heý, geçende bunu Abdyllaň özi aýdy otyr seninle. Tamam häzir indi gelip näme etjek? Sen Türkmenistan gowy bolsa näme etjek gelip Türkiýä?

Normalny ýaşap bilýän şol sergeddançylyk edip ýörüň ýurt daşynda. Men seňle görüşjek Abdylla men Türkiýä barsam seňle görüşjek. Hawa.
Görüş seret. Türkiýä barsam seňle görüşjek. Öz ýagdaýyň sen özüň tanamagyňy isleýän da men bara. Özüň tanamagyňy isleýän. Sen ýarym adam. Sen Öz bagtyňy hemme zadyňy berdiň sen ökime. Öz durmuşyňy berdiň şo bolup duran ýagdaýlara. Sen diýip otyrsyň maňa sen ölýäň sen ýitirýärler diýýäň. Dogry dälmi? Biziň hemmämizi eýýäm ýitirdiler. Bu taýda taýda oturmazda sen şu gep gürrüňiňi döwletiň garşy et sen näme et. Hä men şony Babajan
Babajan bir munt meni diňle

Eliňden gelse, git-de arza ýaz, git-de hökümete ýüzlen. Sen gelip maňa ýitirerler seni diýýän. Ýitirsinler-ow! Men näme, ýitirjeklerinden gorkup şu ýola çykandyr öýdýäňmi? Men öz ýitirjeklerine gorkan bolsam, men bu ýola çykmazdym.
Abdylla. Ondan soň Abdylla, sen Köte bir şey yapmadyň. Sen hak hukugyňy sorap otursan. Şu hazirki efire gelip aýdyp oturan bu ajammy kimmi? Türkmenistandan Türkiýä götmek üçin ýalakalyk yapyp oturanyň hak hukugyny sorap otursan sen. Sen giden işiň ýok ki. Bize ogurlyk edemiz ýok. Ýa pul ogurlap gaýdamysan sen. Sen giden işiň ýok ki. Sag bol.
Men gürlesem bolýamy?
Aýtber Talyp aýtber sesiň gelenok ýöne ýaman haýal gelýä sesiň.
Şu wagt gowumy? Gowy eşdilýämi? Gowy gowy gelýä.
Ýadyňa düşýämi şo bir oglan ýitdik ýitdä Türkiýede bilýäňmi işlemäge çykyp giden oglan bardy bir ýaşuly bardy kakasy ejesi wideo etdiler men soň ýüzlenip etdim şolara şolara kömek edeli zat diýip şol meselem şo ýaşuly görýäňmi e näme etdik etdik hemme zat

wiza berdi, ne de dowernist berdi, hiç zat etmedi. Ýöne bu ogluny proizwolstwosy taşlap goýberdi. Ertir bir gün siziňem çagaňyzyň başyna şeýle bir zat gelse, siz kime baryp ýüz tutjak? Bu hökümede, hökümede baryp näme diýjek? Oglum gitdi, hökümet etmeýär-ä, eden-ow. Bulara öz abraýlary hemme zatdan öňde gelýär. Bular hem ýalandan o telewizorda propaganda ediş ýaly, hemme zat gülýärler, hiç hili kemçilik ýok. Ýurt daşynda-da ýaşaýanlaram hemme zat gowy gülýärler, problema ýok, zat ýok. Şeýdip görkezýärler. Ýalançy sebäbi bular. Bular daşy öz kemçiliklerini ýüze çykarmaga utanýarlar. Bular hakykat ana. Berekella, Talyp, berekella.
Hawa, men men meselem ejeme men goşlar zatlar näme üçin talyp bar diýje etýär hökümete garşy bizem gowy görýär. Hukuk haýsy hawa dowam etmegine gerek ýer il üçin. Hawa men ýene ejeme aýtýan. O ol adamlar aýda ol ýene sen Haçana çenli bir özüň üçin ýaşajak, sen ýer üçin ýaşamaly dälmi? Ýani sen haýryň degmeli bu durmuşda. Bir her bir adam yzyndan soň bir zat goýmaly-a bu dünýäde dogry dälmi? Bir yzyndan soň şo bir diýsinler-de bul adam äý gowy adam eken, bar eken. Öl, öl haramzada öl gidýänler ana tiranlar zatlar. Öl gidýäýem eken näme eder yzyndan ölüp. Äý haramzada-da ol adamlara zulum etdi. Sen gowy adam bol gelsin. Höwes bolsun saňa seredip seň adyňa. Saňa görä bir iş etjek bolsun olam höweslensin senden. Biz ine etmeli zadymyz şul birikmeli birek birege Bir edýämi şoň gapdalynda durmaly. Laýk basyň komentariýa goýuň repst ediň köpri adam görsün. Görsünler hakykatan hökümet şuda bul adam bul işe ýalňyz çykmady bul adamy gollaýanlar bar şonda şolar gorkýarlar uje düşünýäňmi. Şoň üçinem Abdulla agada wideo paýlaşyň laýgyny repst ediň wideo goýuň komentariýa goýuň görsünler Abdullaň ýeke özi däl bizem ýanynda şoň sebäbi bir näçe kän kän.

Adamlaryň ynsabyny oýandyrýar. Adamlaryň bir dini duýgularyny oýandyrýar şol oglan. Berekella Allah razy bolsun talypdan. Biziň hemmämiz ine şuny ýaly adamlardan görelde almaly. He şu hemmämiz şuny ýaly bir gowy işler etmeli, şuny ýaly bir şuny ýaly bir bir akylly bolmaly. O Nemäňizi? Kellämizi başga zatlara bermeli däl biz. Ol öýmüzdäkileri ýatdan çykarjak bolup, çagalarymyzy ýatdan çykarjak bolup, öýe, öýümize gidesimiz gelse-de boýnumyza alman, men bäş manat gazanaýyn, men bäş manat gazanaýyn diýip ylgap ýörmän, öýümize gitmeli-de, çagalarymyzyň ýanynda başga adamlara-da kömek etmeli. Şeý öýüne gitmek üçin Türkmenistany düzetmek üçin Garaz şol ýalak biz bir haýyr haýyr haýyr söýer haýyrly adamlar bolmalyda diýmek ýogsam biz bara şol hökümediň nebsi diýip hemme zady ýitirip barýas e hökümediň hökümediň gara nebsini doýurmak üçin biz ýurt daşynda işläp çagalarymyzdan aýra Ene-ata bolup bilmedik, hiç zat bolup bilmedik biz, şu hökümetiň gara nebsini doýurmak üçin. Şonuň üçin biz indi şu zatlara dur diýmeli, ýuwaş-ýuwaş öz erkimizi ele almaly. Gerek Türkmenistan seni düzetmek. Ä senem gel, senem gel Türkmenistan düzetmek üçin senem ylga. Hemmämiz ylgasak şu Türkmenistan düzelýär, beýleki ýurtlar ýaly bolýar. Ine meselem Özbegistan ýalak bolýar, Russiýa ýalak bolýar, Azerbaýjan ýaly bolýar, Türkiýe ýaly bolýar. Senem ylgasaň. O baş bizem o aýy uçurjak bolamzok Türkmenistany. Men düýn beýleki döwletler ýaly etjek bolýas. Iň belki sen açlyk ýok diýýäler, açlyk ýokdur belki ýöne bir aýdaýynda öň onýaly zat ýokduda türkmen halkymyzda musurmançylykda gelişenokdy düýbünden. Düýnki gurbanlykda men aňyrda öküz soýdum. Şonda bir öküziň diýdim, bir öküz soýuň diýdim hemmä paýlaň sadaka gurbanlykda. Eje diýýär näçe adam diýýär eýýäm öküz aldyňyzmy soýýaňyzmy sadakamy diýip diýýär. Näçe aýalmaşgalalar gelýär el paketli diýýär. Ol sadaka ol Alla kabul etsin hemmäňkin ýöne öň bizem niýat ýokda çagyrmasa barlanokdy. Eje nireden näçe müň adam geldi diýýä. Näçe sany adamlar gelýä diýýä. Soýýaňyzmy indi. Indi häzir adama goýun soýmanyň güji ýetenaga şu wagt. Öňler dagy nähildi öňler dagy öňler dagy nähildi. Gulçulyk döwrüdi.
Hawa.
Ine şuňa sen diýäňdä, plandan akyl alsynlar, öwrensinler diýäň. Näme bi şo Türkiýadaky ýa başga döwletde işläp ýören adamlar näçe müňler sany türkmen daşary ýurtda gezip ýörler. Hemmämiziň gözümiz açyk, gulagymyzam açyk görýäs. Ýaşap ýörüs-ä, hemmämiz bilýäs. Aýtmak gerekkä-le muny. Biz-ow şo şo şol ýaly bagtymyzy, ýaman ullakan bagtymyzy ýitirdik-ow. E adamlar diýýä aý Türkmenistanda et mugt et mugt hany et mugt bolsa görkeziňdä gurbanlykda soýup görkeziň a et mugt bolsa. Diýýäňä bir mal bir öküz alyp soýuň diýdim oýun goňşulara dag etdi näçe mal näçeden ýetýä eti dört kile bäş kileden ýetýä diýende ýigrimi bäş adama ýetipdir şony diýdim iki ýarym kileden paýlamaly ekeniňizä iň bolmany diýdim.
Görkeziň adamlar ine et mugt diýýäňiz Türkmenistanda et mugt bolsa görkeziň äni gurbanlykda soýup görkeziň. Ine, men et iýýän diýdi, görkez ine şonýaly etde. Görkez bilmersiňiz, sebäbi siziň aýlygyňyz oňa ýetenok, şo et almana-da ýetenok. Ýetýänem bolsa. Aýlygyň bar, haldenetde gowurdaksyz ýaşam ýokdur-a biziň. Dogry.
Ine, awentura, daýym nemesine ýatdy şol. Hökümetiň işgärimi awentura. Gülüp-gülüp hezil edýär. Şonýaly Neme, adamlaryň şol ýaly kyn güne düşenine gülýär-dä bi. Adamlar şo derejede kyn günde ýaşaýar, şoňa gülýär awenturist. Garaz, hökümedi bar-a biziň derdimiziň üstümizden gülüp, oýnap bizi, bizi bir adam ýerine goýman, hemme zat gowy Türkmenistanda diýip bar-a, bizi adam ýerine-de goýanok-da.

Kaderim seni Abdylla siksin Şonda bari Abdylla aýry ýok etsene ejesini kowlap ýör haram agydyr we. Ýa ow.
Dogry. Ine görýäňizmi watandaş ine hökümediň işgäri şol günde meň efirlerime gelip şunda lakaplar ýazýar. Näme üçin häzir bir häzir bir normalnyý akylly adam näme üçin gelip biriniň efirinde şonýa lakaplar ýazsyn. Pikir edip görüň. Bir sögünç ýazýar ýa bolmasa ýa bolmasa adamlaň üstünden gülýär bir öz derdini aýdan adamyň üstünden gülýär ýaňkugly.

Häzir normalny adam ýa-ha işi bilen bolar, ýa-da efire gelip bol erbet zatlar ýazmaz, adamlaryň derdiniň üstünden gülmez. Bular normalny adam däl. Salam aleýkum. Belli üýtgän bular.
Aleýkim salam salam. Salam salam. Hoş geldiň.
Adyň bir. Buga doýandyň gerek sen. Mälik hoş geldiň. Mälik nirden bu? Birhili Hawa, salam aleýkum hemmäňize. Sag boluň. Mergen aga. Mert, nirden sen? Men şu wagt Şwesiýada ýöne aslym Türkmenistanly Tejenden. Waý adyňa döneý şondan diýdim Märik. Men öz öwlýäm da şondan diýdim. Ýa sag boluň hawa. Adyňyza sarpa goýýan. Ýa sag boluň.
Mena
Näme şatda barada näme pikiriň bar, aýdyber. Nä?
Men aýdýarmy? Abdulla. Hawa, aýdyber aga. Abdulla, men aýtjak zadym. Ýaň bir sen bir zat diýdiň, näme üçin adamlar şeýle bolýar diýende. Ýaň bir bir bir zada seredip otursaň, ýaňy o Gyz gelin diýipdä Türkmenistana açlyk sadaka edýäs maňa adamlar öýmüze gelýä bizede beriň bizede beriň diýip. Buly bu näçe ýyldan bäri dowam edip gelýä. Biz çaga wagtymyz ejemiz çörek bişirende iki sany iki sany iki üç sany çöregi artykmaçdyr bişirip şony töwerege kesip kesip paýlardy sadakaň bolsun diýip. Indi o zatlar galdy, indi halk iýmäne çörek tapanok. Näme? Ol haja gidip gelýär, otaýyndan pul Näme gaýdyp diýýär. näme toý? Men ýöne bir zat diýjek zadym barda, Abdylla. Şu taýda Ha. bu adamlar birazajyk Men özüm-ä şeýle pikir edýän. Şu wagt biziň Türkmenistanymyz ýeke-täk diktatura öňki Sowet Soýuzynyň içinde. Iň erbet diktatura. A. Başga başga ýerde ýok, özbek al, azerbaýjan al, goňşy döwletlerimiziň haýsyny alaňda-da ýok şol Türkmenistan ýaly. Iki dolar ýigrimi bes santim näçe bolýar? Ýöne şol näme üçin şu şeýle boldy? Näme üçin diňe Türkmenistan şoň bar boldy? Şol pikir edýän barmyka şoňa? Men şu Türkmenistanyň daşyndan gelýän adamlar bar, esasy aktiwistler öýüne gidesi gelýär, çagalary bilen bolasy gelýär. Ýöne bärde meň pikirimçe başga ýaly zatlar edýär. Hany ýöne ýaşulular, oppozisiýa bolup ýören adamlar? Bileň olar şo mikrofonyň arkasynda sögýärler, diýýärler, şoň bilenem gutarýarlar. Bileň. Olar näme olaň gidesi bilenok o ýurda. Olaň çagasy, maşgalasy hemmesi öz ýanlarynda. Gaty bir ýurdy kösäp duranok. Ýöne aktiwistlerde şo neme ýok. Siz şu ýerde bara diňe aktiwistler jan edýärde şo ýurdum ýurduma barmaly men e näme edeliň diýip. Şo çagyşa çagyrýarlar adamy. Ýöne o ýerdäki adamlar ýöne mikrofonyň arkasynda oturyp aýna prezident beýle prezident beýle diýip edýän işleri ýok inim.

Etmeli bolsa edeliň, hemme kişem etjek. Bar kişem gitjek öz ýurduna. Men bäş ýyl işledim, on ýyl işledim Türkiýede diýýär. Ol üç ýaşly, bäş ýaşly çagasyny taşlap gaýdyp, on ýylam Türkiýede Türkiýede işläp soň barýar, o çaga on bäş ýaşaýar. A on bäş ýaşyňda şu on ýaşda hany sen şu çagaňy bir terbiýe berdiňmi, bir bile oturyp çaý huýduňmy ýa oňa-muňa parka gitdiňmi? O çaganyň kakasynam tanany bor. Tananok hakyky. Kaderim boldy mine. Boldy mellejemine.
Öz başyndan geçiren ýagdaý şu. Ol türkmen bir aý degüň aýdy aý märt diýä türkmenistana ýaman molla how känelipdir diýä metjit dan doly aýtdyr diýä olar molla däl jan inim olar bar öz garnyny doýurmak üçin barýan adamlar Ýalpyrylaşyp ýör özlerem diýäň.
Hä ol don geýeniň bilen sakal goýberen we molla bolaňok ýa bir o näme şul korany okanyň üçin ol mollaçylyk däl ol Dogry aýdýa salowmaleýkim diýip girenoklar ýende. Hä ol masgaraçylyk ol binamysly ol.

Ýok, seret,
biz bar-a. Indi özümizden başlalyň. Ýolbaşçylar näme diýse, şony diýsin. Biz özümizden başlalyň. Biz ýüzleneliň, adam ýalak. Indi ýüzleneliň diýenimizde-de, o içimizden aýdyp aglaba-da goýmalyň onda, ýöne ýüzleneliň ine. Aý, hormatly Prezidentim, hormatly Arkadag, hormatly bilim ministri, hormatly ýolbaşçylar, umuman.
Hä, umuman saýat ýolbaşçylar biziň Türkmenistanda ýaşamak isleýäs, bize kömek ediň, biz indi ýadadyk, biz indi çagalarymyzyň ýanyna barmak isleýäs diýýäs-de ýüzlenýäs. Her kim wideo çekip, at familiýasyny ýazyp, wideo çekip, şony aýtmaly. Biz şu sosial mediada aýtmasak, ony kagyza ýazanyňam ýa-da telefonda jaň edip aýdanyňam peýdasy ýok. Umuman, şu köpçülik bolup bir iş etmeli. Eger-de kim telefonda jaň etmek isleýän bolsa, şolam köpçülik bolup etmeli. Ýagny her kime aýtmaly, dostuna aýtmaly, doganyna aýtmaly, ine men jaň edýän diýip umuman her bilmeli-de biz edýän hereketlerimizi. Şonda köpçülige şonýalak garşylyk görkezse şolar. Iki ýyl mundan ozal biz. Men seni hasap edemok, men bar ýok bol türkde gulçulyk et diýse, onda oňa başgaça çäre görmeli. Ýöne ilki bilen biz bir ýüzlenmeli, adam ýalak, aý, wah, hormatly hökümet işgärleri bize kömek et diýip.
Iň mähir şaýy türkmen halkyma seslenmek isleýän şu mähriban türkmen halkym iň erbet namyslap sygynmajy olarak kimlik almana başladyňyza sygynmajy diýmeň maýysy näme bolýa sygynmajy sygynmajy. Öz ýurduňdan gaçyp başga ýurda sygynmak şol öz ýurduňdan bu adam şeýdip kimlik alyp ýörler ne göze gurjak ýa gyzlarymyz otuz kyrk ýaşly gelin gyzlarymyz ýetmiş segsen ýaşlara öýlenip ýörler näme üçin

Türkmenistana garşy açyp ýörmän. Ýok garşy çyk gerek ýok diýen saňa. Biz haýyş edeli bir ýüzleneli ýalbaraly aglap göreli bolmasa dyzyna çöküp barat bir ýalamaly ýer bar bolsa ýaza ýalaly diýip aýdyp otyrys saňa ýa sen ýalamaga ne indi bizä indi şo zadada razy bolduk seniň şonda pikiriň barmy diýip soraýasda. Meme

Men Türkmenistanda hakymy alyp bilmedim, şonuň üçinem ýurt daşyna işlemäne çykdym diýdi, erkek ýaly aýtýaň mesele çözülýär şo ýerde. Erkek bolmak gerek ilki. Sen dos neme ýöre sen Allatagallany goşýa ýa ýene bir birini goşýa aý rysky maňa şo ýerden berdi diý. Hä jan dogan seniň ryskyňy sen özüň döretmeli. Ondan soň ilki bir ylgap bir hereket edip rys.

Ine meselem men Türkmenistana gidesim gelýär diý. Ine şony aýt. Eý, Abdylla aga, men saňa bir zat aýdaýyn. Biziň talybanlar ho, şoň göçýän köprüsinden nädip ol şawna gömik edenim öz, seredip otyr gamyşyň içinde gelen wagty göçürip goberýär. Şony nal etmeseň iş bitmeýär. Şony nal et. Ýo, ýo, bolýan zat däl.
Ýo, şeýtmeseň iş biter-ow. Onýa zat eşiýärdi aýtma. Bitýän däldir ýöne biz bitirmeli. Ýok öýdüp bitmeýär seň aýdyşyň ýaly. Bitýär bitýär hem başga ýurtlarda şon ýaly edip edenler bar şon ýaly dünýäniň tejribesi bar men bärde. Sen aýdyp sen ülkäň içinde şindi daşyňa üýşürip köçe gidip köçede gygyryp bilýäňmi adamlary bir süri adam bilen gygyryp bilýäňmi aňyrda gygyryp bilmeýäňä garşysyna çykyp sen. Häzirlikçe gygyryp bilemok ýöne konstitusiýa boýunça biziň hakymyz bar kanun boýunça bir gün nesip bolsa şo günler hem geler biz köpçülik bolup öz hakymyzy talap ederis köşkde köşküň öňünde. Şo köşküň öňünde durup şony diýip dil diýere goýmaýa dämi şo şu wagt onsoň şo meňzeýän kaýdaňy etmeli bolýaň sen. Ine çyn gaşa bir etmeli. Dogry, türkmen halkyny garyşdyrmaly däl. Ýöne hiç türkmen halkymyz hor bolmasyn, hiç kim, hiç ýer, hiç bir musulman hor bolmasyn. Ýöne şu wagtky bolup ýörenimizden şeýtseňiz gowy dämi näme? Ýok, bu wagtky bolup ýörenimiz biz hemmämiz düşünişip ýörüs bu wagt. Adamlaryň arasynda düşünişmek, agzybirleşmek, Guramaçylykly işlemek şo gidip dur. Öz halkymyzy guramaçylykly talap etmek boýunça işler gidip dur. Ine şu wagt adamlaň akly ýetip dur indi. Birazajyk bilim alyp dur adamlar. Ertir bir gün görersiň şol adamlar meniň elim tutar, seniň eliň tutar, Mälgagaň elini tutar, Bakynyň elini tutar hemmämiz birlikde öz halkymyzy talap ederis. Düşünýän.
Sen diýen zadyňa düşünýän ýöne seň arkaňda gorkman şöýdip Köşgüň öňünde durjak adam barmy? Ýok. Bar, bar, gep gysganma, gysganma, görersiň, Aly beý, gysganma, görersiň. Näme, başga döwletlerde hemmesi näme üçin çykýar onda olar? Ana, başga döwletlerde çykýarlar-a köşgüň öňüne. Amerikada, Ýewropada, Russiýada, Türkiýede, Türkiýede bir süri neme bolup dur, protestler bolup dur. Daşy Owganystanda siziň ýanyňyzda çykdylar-a. Ol bir Bizde bizde bar aga öldürse dem çykyp durlar talibanyň arşdynada çykyp durlar hemme ýerinde de çykyp durlar ýöne ýöne bizde şony çykyp bilmeýärler öldürýä bizi gork ýa ýöne ot oýarydyk ýa buýarydyk ýa diýip gorkýarlar şony gorkman durjak adam barmy diýjek bolýan däl men. Şony biz emele getirip otyr sen de tejribeňden öwret bize öwret bize çykmany.
Şony şony aýtjak bolsaňyz aýdyň a aýdyp bilmeseň meň ýaňky aýdanym etmeli dä şoňa.

Gowy gowy gowy. Nesip bolsa senem bize kömek et. Onsoň bizem nesip bolsa Türkmenistan bir normalny bolsa şo ýerik baryp ýaşap işläp başlasak elbetde sizede ullakan ýeňillikler dörederis. Ýene şo ýerik baryp işlemäne işlemäne ýaşamana okamana.
Nesip bolsa.